Fidejn. U nixtieq li kemm jista' jkun nużaw dan il-ħin biex anke niftu konversazzjoni bejnietna, ġifieri iktar milli nirrispondu xi mistoqsijiet li għandi jiena naħseb li ħafna għandna mistoqsijiet li nistgħu nistgħu nindirizzaw. Ħanibda b'Simon. Sim, Marco semma li din hija, fin-nota tiegħu, hija l-iktar biċċa xogħol politika tiegħek. Forsi x-xogħlijiet l-oħra tiegħek huma marbutin ħafna iktar fuq relazzjonijiet, imma żgur ma ħrabtx minnha din il-ħaġa. Dan ix-xogħol huwa riżultat ta' żvilupp tiegħek personali, Imma jinbet minn Simone li hija rrabjata, li hija anzjuża, li hija pożittiva lejn is-soċjetà tagħna.

Flimkien ma nħobbu nieqfu ħafna fuq il-Griż aħna bħala pajjiż. Isna abjad iswed jew ma tantx inħobbu nesploraw ħafna min-nofs. Allura dawk it-tik jiena se npunta l-fuq. Ir-rabja, ċ-ċiniżmu, jiena naħseb li dawn huma kollha affarijiet li jien dejjem ngħid Malta huwa microcosm ta' x'qed jiġri mad-dinja fil-verità, ġifieri ma naħsibx li qed nitkellem fuq affarijiet li huma esklussivament tagħna. Però ovvjament.

U mod ovvjament se nifqgħu xi affarijiet oħra ġifieri għax inti semmejt kif kif qal Marco, vera huwa l-iktar dramm politiku tiegħi imma naħseb importanti wkoll niddefinixxu aktar ukoll il-kelma politika u again għax aħna l-Maltin il-politika għalina tfisser ħaġa waħda biss ħafna drabi, il-politika għandha ħafna sfumaturi u dik li konna qed nippruvaw naraw aħna fid-dramm kienet li Kull persuna, qisna basta, inti il-politika nazzjonali dejjem tkun il-layer ta' barra, ma jekk tibqa' tqaxxar 'il ġewwa tidħol fil-politika tal-irħula, tal-komunitajiet, tal-familja, sakemm fl-aħħar tasal il-politika miegħek innifsek, għax qed txaħħad lilek innifsek kif kif topra, jiġifieri dik ukoll il-kelma politika naħseb importanti li niddefinixxuha. Marco, inti poġġejt dan id-dramm fuq lista pjuttost.

Niżżiltu għaliex inħoss illi għandek mument illi xi ħadd jitfaċċa, dal-każ Cat Simon, illi tagħtina stampa ta' fejn qegħdin bħala pajjiż. U li rnexxielek tagħmlu b'mod daqshekk espress tajjeb, naħseb li hija xi ħaġa li Ma tantx niltaqgħu magħha. Naħseb li huwa dramm li nispera li jarawh ħafna nies u jibqa' magħna b'xi mod. Naħseb li huwa kwadru tajjeb ħafna ta' dak li għaddejjin minnu bħala pajjiż.
U tarah differenti minn dak li Francis Ebejer għamel, ħadd fuq il-bejk, fis-sens kważi traġik għall-fatt li nħossu xi ħaġa kontemporanja meta tħares lura u tgħid, actually, x'għamilna differenti f'dawn 30, 30 sena, l-iktar, 40 sena, whatever.
Naħseb li hemm komuni bejn dawk il-kelmiet li semmejt li kollha qed jaraw pajjiż għaddej minn kriżi. Mebegħ qed jarah għaddej minn kriżi ta' identità għaliex ma nafux x'se nagħmlu wara l-kolonjaliżmu. Affarijiet li hemm ta' drabi jsemmew Forsi mhux daqshekk mod ċar prebejjel. Wieħed ftit il-problema tal-identità ta' min aħna bħala Maltin f'Sant, Buttigieg, il-firda tal-ftieki sewwa, Calleja mbagħad jorqod iżjed għal il-mara f'dal-pajjiż li qed tipprova forsi l-ewwel darba titfaċċa ma'. Naħseb l-issues huma partikolari għall-mument. Li hemm komuni huwa l-kriżi tal-identità. Veru ngħidu kollha jħarsu 'l ġewwa lejna bħala poplu, imma naħseb li ma nistgħux nagħmlu mod ieħor. Jekk it-teatru tagħna jrid ikun rilevanti jrid ikun hemm drammi bħal dawn li jgħidu xi ħaġa li hija rilevanti għalina bħala komunità.
Ma nafx hawn xi mistoqsijiet nistgħu niftħu għal xi mistoqsijiet.
Jiena iktar milli dawk li semmejt Marco, il-Maltin ifakkarni wkoll ħafna fi żmien ta' meta l-awturi Amerikani bdew jiktbu fuq l-American Dream, jiġifieri fakkarni ħafna f'Eugene O'Neill, eżempju, fuq Tennessee Williams. fejn qed jiġri xi ħaġa hemm barra li qed titkisser, qed tinbena, tal-bilanċ, u inti ktibt dwar. Kif intu tiktbu, għandi kurżità, ħaditx prijorità l-istorja jew l-messaġġ li l-mera li ridt tagħmel fuq Malta? Waħda ma tistax teżisti mingħajr l-oħra, fil-verità. Jiena ma fhimtx nikteb, jien għall-inqas inkun naf speċi ta' l-ispirtu ta' dak li nixtieq ngħid x'inhu, però ma nħallihx jikkmandani. Għax, ifhimni, ħafna drabi once li tibda tikteb, qatt ma tispiċċa fejn ħsibt li ħa tispiċċa kif bdejt. Jiġifieri hija logħba vera komplikata nara jiena ta' l-affarijiet li tixtieq tgħid dejjem qegħdin ovvjament hemmhekk fil-periferija ta' dak li qed taħseb. Però fl-istess ħin imbagħad trid tagħżel il-mumenti fejn qed taħdem, qed tisma' lill-karattri jekk hux qed qed timxi man-narrattiva għax imbagħad ovvjament hemm ħafna anke l-mekkaniżmu tat-teatru stess. Pereżempju jiena f'dil f'dan id-dramm kont naf li għandi seba' atturi u għandi għaxar karattri, ikkastjajthom qabel ma ktibtha, jiġifieri kultant il-ħsieb anke kien, Nżomm moħħi għal qasnaħa ta' l-argument li pereżempju Kristjana għandha fast change. Allura ma nistax nagħmel ġiex xeni wara xulxin minn ta' karattru partikolari, pereżempju. Jiġifieri hija hija bilanċ ikkomplikat ħafna biex issib speċi ta' il-pivot ta' kollox u speċi dak il-platt ma jingħalibx. Jiena nħoss ħafna illi once li nkun naf speċi x'kienu l-pilastri kemm tagħna bħala komunità li xtaqt nitkellem dwarhom kif ukoll it-tip ta' nies li kont qed naħdem bihom, imbagħad imma li qed tikber b'mod iktar organiku ma naħsibx illi tista' tifga xi ħaġa bħal din li qisni nippreparaha kollha mill-bidu sa naħa qabel ma nikteb u ovvjament imbagħad aħna għedna fuq kważi erba' xhur ukoll nirriħersjaw, jiġifieri komplejna naħdmu niddiskutu nirranġaw nirreditjaw li kienet xi ħaġa li kienet ta' lussu għax ovvjament waqt ir-riħersals kont preżenti wkoll. Jiġifieri mhix waħda jew l-oħra. Kont naf fuq xi qiegħda titkellem, però mbagħad waqt li kont qed nikteb kien hemm affarijiet li qishom bdew jissuġġerilhom jissuġġerixxu lilhom infushom għax il-mod ta' kif nikteb jien insomma ħafna drabi huwa jekk tisma' x'inhuma jgħidu l-karattri li qed tikteb dwarhom imbagħad tibda miexi minn tarġa l-oħra. Imma le, infatti sa dalgħodu konna aħna qed niddiskutu, anke aħna ġifieri bħala kast, għad hemm affarijiet fair play li anke aħna għadna ma ddeċidejniex issa x'naħsbu dwarhom aħna bħala Maltin mhux bħala l-atturi u d-direttur ġifieri għax hija xi ħaġa li tolqotna ħafna fil-laħam il-ħaj mhux qed ngħidu l-istorja ta' xi ħadd ieħor, allura once qed tgħid tiegħek ukoll ma tistax taqgħod tiddiskuti u Kultant tista' tħares lejha minn barra, kultant le, kultant mhix taf.
Project, project.
um, I was just wondering um, the thought behind the character of Anon, um, where it came from, um, and kind of

No, jena li fl-opinjoni tiegħi il-karaġġu ta' Anon baqa' jiżvod fil-bidu li bdejt nikteb, ġifieri kemm kont għadni waħdi miegħu id-dramm konna naqbdu biex naqraw u nirrehersjawh. Għall-ewwel iktar milli l-perspettiva minn ta' barra kienet forsi iktar il-perspettiva li tosserva. U sakemm bdejna, ġifieri, ir-rehearsals, kont konvinta li dak kien. Kif appena bdejna r-rehearsals u bdejt ngħann, ovvjament imbagħad daħal Andrè u Andrè ħadu terġa' xi mkien ieħor għax kien ħtiegħu tlabt ikun. Però once li mbagħad bdejt nisma' lilu, bdejt narah jinteraġixxi fl-ispazju mal-karattri l-oħra, f'daqqa waħda bdejt nirrealizza li anke hu għandu l-perspettivi tiegħu, pereżempju fl-ewwel xena, mhu neutrali assolutament xejn, jikkundizzjonakom, jgħidilkom. minnhom ma' dawn in-nies, jiġifieri mhux daqshekk oġġetti ta' skandizzi. U għalkemm jizzika ħafna, jikkritika ħafna, xorta tibqa' l-perspettiva ta' persuna waħda li alright hija fluwida ħafna iktar minn l-oħrajn, mhijiex qiegħda ġo kaxxa daqshekk statika. Imma xorta jibqa' ġifieri bniedem li qed jgħid għandu perspettiva forsi ma' iktar miftuħa mill-oħrajn imma xorta perspettiva partikolari. Allura qisni. Li xtaqt nagħmel ħafna ballun kienet li inti jkollok dan il-kummentarju li l-ħin kollu qed jinbidel u minkejja li inti ħafna drabi forsi qed tgħid affarijiet li ħafna min-nies qed jaqblu miegħu, jista' jagħti l-każ li kien hemm anke mumenti fejn le, u fl-aħħar, insomma, nippreferi kieku kull speċatur jinterpreta kif jixtieq hu, imma l-fatt li ilu play sħiħa jitkellem, jitkellem, jitkellem imma mbagħad. jifdawh. Hija xi ħaġa li tiġri spiss naħseb jiena, li fejn ikun hemm ħafna xbieha ta' raġuni, ma nħossux li neċessarjament ħa nimxu magħha. Then again, mill-bieraħ għal llum diġà smajna xi għaxar verżjonijiet ta' kif interpretawha u hekk xtaqt jiena, fis-sens ma xtaqtx li ħafna, anke l-atturi, u għamilna nistgħu sitt ġimgħat, m'għadhiex hi tfisser, m'għadhiex hi U ma naħsibx li huwa l-każ, għax naħseb il-punt kollu ta' dan id-dramm huwa li kollox jista' jiġi interpretat b'mod differenti għax inti kulħadd għandu l-baggage tiegħu u speċjalment bħal-Maltin, minkejja daqshekk żgħar u minkejja għandna m'aħniex pajjiż kbir li jekk inti kont tgħix naħa u mhux oħra għandek iċ-ċans li vera għexna ħajjiet differenti, imma Malta tgħix bit-tmagħbib u probabli qed tgħix ħajja u realtà differenti.

fil-festa ta' Rabbi. Imma se mhux is-sitwazzjoni, qed ngħid is-sitwazzjoni hija dik. Imma ddeċidejt li tiffoka fuq tip ta' karattri kważi sterjotipiċi. Mhux kważi. Huma, huma sterjotipi ta' nies li Jiena, tkellem fuq, inħares lejhom b'distanza għaliex m'iniex, ma nassoċjax jiena bħala Toni ma' xi ħadd minnhom. Bħala Toni nassoċja ma' ħsibijiet ta' għanhom. Li kważi kważi fl-aħħar il-kritika kienet lejja. Li jiena kont qed inħares lejhom u ngħid, Dawn, dawn x'inhuma? Actually li kelli nħares lejja nnifsi fil-bqita daret lejja meta bdiet tidher li dawn huma l-Maltin u inti li mhux qed. Imma l-mistoqsija tiegħi hija marbuta mal-fatt dwar il-lingwa. Inti għażilt li tagħti l-Ingliż. lil min għandu xi forma ta' poter jew psewdopoter fuq il-klassiżmu tipiku, stereotipiku wkoll. X'kienet id-deċiżjoni tiegħek għalfejn assoċjajt karattri bl-Ingliż u karattri oħrajn bil-Malti? U t-ton li tajthom?

jew fejn sejjer il-poter jew fejn qed nidentifika. Aħna għandna poter, qed nitkellmu fuq poter politiku, finanzjarju. Il-poter ta' min għandu kontroll fuq is-sitwazzjoni.
Jiena naħseb kollha at some point kellhom xi tip ta' Il-poter li kellhom ħafna minnhom kienu jew fuq id-deċiżjonijiet li ħadu fuq ħajjithom stess jew inkella fuq dak li eżerċitaw fl-iktar persuna viċin tagħhom għax

Jiġifieri jiena naħseb, forsi ngħidha f'tal lingwa wkoll, imma naħseb fuq livell ta' poter, u għalhekk bdejt bid-definizzjoni anke ta' kelma politika, not the small p, it's not the big p, għax hija fluwida. U għalhekk jiena bdejt mill-familja, jiena għalija familja kienet familja bħalna, bħala kollettiva ta' nies Maltin. Imbagħad dejjem għandek il-familji, inverted commas, dejjem qegħdin jiċkienu bħala nucleus sakemm inti tiġi

Ma nafx Marco forsi fuq il-livell ta' lingwa esperti
Ma nafx nista' nżid, però naħseb li ħaġa li qed naħseb fiha anki anki dad-dram f'moħħi li t-teatru naħseb tagħna jiddiskuti din l-issue tal-lingwa iżda naħseb b'mod li qatt ma għamel s'issa u naħseb li b'xi mod qed tibda tagħmilha inti wkoll li dal-code switching, naħseb li bħala soċjetà rridu naħsbu liema lingwi għadhom jgħoddu f'pajjiżna u nagħmluha b'mod onest ma' nfusna. u naraw x'iridu nagħmlu fuqha. Sens, qegħdin f'pajjiż issa li m'għadniex niftehmu bil-Malti, għandna komunità ma' tifel la l-Malti u la l-Ingliż. Jiġifieri naħseb li qatt jekk ma nagħmlu xejn fuqha, Naslu 30 sena oħra u l-uniku teatru li jiffunzjona jkun it-teatru fiżiku. X'inhu l-ħaġa li jkollna komuni? Tkun il-ġisem biss. M'hemm xejn ħażin f'dak li nagħmlu teatru fiżiku imma naħseb li bħala pajjiż għad irridu nibdew niddiskutuha bis-serjetà u naraw jekk irridux nagħmlu xi ħaġa fuqha. Sewwa jiġifieri eh kollox jiġri huwa tajjeb imma hemm bżonn politika dwar il-lingwa. Hemm bżonn il-komunità li qed tikber tagħna ngħidulha aħna ħa nużaw xi lingwa, liema ħa tkun, kif se nwasslu għal din il-komunità li qed tikber? Jew ħa nħallu kollox jiġru għaqli? Ma nafx. Naħseb it-teatru jidħol fiha għax huwa parti mill-espressjoni tal-komunità Malti li ssir fuq livell politiku, fuq il-livelli kollha.
Il-Repubblika Immakulata kienet magħmula minn relazzjonijiet ta' nies marbutin mal-festa, nies mal-politika, nies mal immigranti li reġgħu ġew lura, preżenza LGBT, b'xi mod, forsi ġdida wkoll, żagħżugħ. Imma ħallejt deliberatament forsi diversità ħafna inkbuża hemmhekk. Hija deċiżjoni li ħadt għal raġuni partikolari?
Eħe, u għad minnhom jipprattika. Għax kieku naħsbu dejjem tiġi għaxar siegħat probabbli. Hemm ħafna raġunijiet li huma fuq livell ta' loġistika. Ħantik eżempju vera vera sempliċi. Pereżempju jiena nixtieq ħafna, għax minħabba li jien għalliema pereżempju, jiena nara fil-klassijiet tiegħi issa li ġejja ġenerazzjoni, per eżempju, ta' Maltin illi għandhom ġejjin minn razez differenti, jitkellmu Malti għajati tiegħi, imma għadhom mhux kbar biżżejjed biex nikkastjahom f'play, per eżempju, meta niktibha. Jiġifieri dik hija xi ħaġa li qiegħda appik dalwaqt. Jiġifieri forsi l-ġenerazzjoni li jmiss dalwaqt tkun tal-età li nkun nista' nikteb dawk it-tip ta' drammi. Ġifieri din hija xi ħaġa litteralment prattika u loġistika. Ir-raġuni l-oħra kienet illi jiena iktar flok id-deċiżjoni kienet jiġifieri deliberate ħafna, ma stajtx f'dan il-każ għal dak li kelli f'moħħi indaħħal dawn id-diversitajiet kollha Għas-sempliċi raġuni li kont naf mill-bidu ħafna li tant kienet vasta l-identità tibqa' ma tista' tagħmel sensiela ta' xahar drammi u tkun għadek ma għadek fil-ponta tal-iceberg speċi. Illi jiena speċi kważi ddeċidejt qed tisma' qed ħa naqbad dawk li naħseb huma l-pilastri li s'issa għax naħseb f'ċerti każi dawn il-pilastri ħa jibdew jitmermru dalwaqt ukoll. Il-pilastri li qed iżommu s-soċjetà tagħna bħalissa fuq xi tip ta' ta' bilanċ li jiena ħassejt illi xi ħaġa li forsi tmiss lil kulħadd hija ovvjament distanza politika, fuq livell ta' politika politika qed ngħidu, partiġġana, il-fidi tagħna u l-mod ta' kif nesprimuha, ġifieri mhux neċessarjament il-fidi tal kjans infushom imma aħna għandna ħafna ritwali li ġejjin minn hemmhekk u ħafna drabi nqogħdu nsaħħu imma għandna l-ossessjoni fuqha. U ovvjament is-sens ta' tad-domestiċità tal-familja li ħafna drabi tieġi huwa xi ħaġa li tirriflettiha ħafna. Allura ma nistax qatt ma' dawk it-tlieta. L-ewwel kont naf illi ovvjament għall-istorja li kont qiegħda ninseġ kien hemm ammont prattiku ta' kemm nista' ninseġ stejjer, nies eċċetera. U apparti minn hekk, hemm il-fatt illi jiena qsamtha f'dawn it-tliet pilastri. Fiha nfissha wkoll qisni jiena ħassejtha li bħal meta inti għandek pittur illi qed ipenġi in brush strokes, mhux qed jidħol, ma jistax jidħol fid-dettall għax hemm, u nfatti diġà, ġifieri milli tkellimna man-nies illi rawha s'issa, xi ħaġa li qed inħoss li qed tiġri hija li pereżempju ħafna min-nies qegħdin jiggranfaw ma' l-iktar ħaġa li tolqot lilhom u tibda tara lilha minn dik il-perspettiva, pereżempju Min hu intiż ħafna tal-politika, pereżempju, jibda jgħidlek hemm hemm, ma kieku ta' x'kien jiġri kieku fil-business u tal-politika eċċetera, u dik kienet, u għandhom raġun, imma kienet tkun play fuq hekk biss, mentri inti l-ħin kollu qisek qed it-torċa l-ħin kollu għaddejja bejn kulħadd. Allura jiena qisni rrid nagħti biżżejjed għodda biex inti mbagħad bejn bejn dott u oħra tista' tkompli timliha inti kif tifhimha inti kemm qed jiġri. Allura qisni rrid naqbad l-iktar affarijiet illi forsi b'xi mod jew ieħor kollha ħassejna għax tipo jekk qed tixrob fis-sajf taf fis-sajf u tan-nar tal-art ma tistax taħrabhom fis-sajf pereżempju tħobbhom jew ma tħobbhomx. Politika l-istess ħaġa u l-familja minkejja li ovvjament anke il-forom tal-familja qed jibdew qed jibdew jinbidlu ħafna imma dik is-sens ta' ta' ta' unit hija xi ħaġa li għadha preżenti ħafna fis-soċjetà tagħna. U kienet dik kienet deċiżjoni deliberata ħafna biex speċi ta' minn hemmhekk imbagħad inkompli noħroġ is-saffi is-saffi l-oħrajn. Hemm hemm ħafna diversitajiet oħra imma for another day. One more thing. Okay. Bye.

I mean, veru li l-għażla hija f'idejna niddeċiedu jekk it-ton hux pożittiv jew le, imma inti kif tħares lejha l-konklużjoni tagħha, kif tħares lejn dawn il-karattri mhux ta' pjè, le kollha kemm hu like il-futur, like kulħadd fil-gaġġa tiegħu, kulħadd fiċ-ċavetta f'idejn kull individwu, inti bħala Simon x'nagħmlu biha?

Fil-verità, naħsbu li hawn Naċaretta hemm ftit nies vera hawn Naċaretta, fil-verità. Imma naħseb li hawn għax minħabba di l-ħaġa li hawn Marko ta l-ispaga, ħafna minna lanqas biss nafu li qiegħda ġo l-ħut. Ħafna minna meta tiġi f'idejna nibżgħu nużawha, ħafna nies ma tiġihomx l-opportunità li jużawha. U naħseb min tiġi l-opportunità li juża, naħseb hemm ħafna nies jibżgħu x'għad fuq in-naħa l-oħra tas-serratura, speċi. Għadni qed niltaqa' ma' x'għadd li fetaħ il-kaċċara. Dik in-nota naħseb